אמר רבי יוחנן שלום שמעון בר יוחאי אין אן הקדוש ברוך הוא ווייסט נישט זאג אלא אוצר של יראת שמים בלבד ער זאגט דארף מען עזר א מאמר נורא רבי שמעון מיט רבי רב לוזין ארויסגעגאנגען פון מערה און זיי האבן זיי געזאגט וויאזוי איז געווען דארטן מען איך און חיי עולם ועוסקים חיי שעה כל מוקש נתנו ונעים בו נשרף זאגט דער אבנר-נזר פארוואס האט דער רבונו של עולם באשאפן טאקע אזא זאך חיי שעה פארוואס איז דא חיי שעה נישט קיין חיי עולם נאר געלערנט אה.

דער אור החיים הקדוש האט די גמרא זאגט אין קידושין למה ט' יושב אדם ולא יעבור עבירה נאר שלא שכר כעושה מצוה. און רשי זאגט בעבור דבר עבירה לא ידעו אז עס איז געקומען צו אים עבירה, און וכפו יצרו ולא יעבור עליו איז לשון רשי אין לך מצוה יסיירא מזה די גרעסטע מצוה. ער מאכט א מויל, מאכט א אויג, גרעסטע מצוה. איינער האט מיר צוזאמענגעזאגט, זאגט דער אור החיים הקדוש, אז דאס, וואסערע מצוה אבער? נאכדעם איז חג קאו איצא מצוה, גאר שוין לעובר אווער און דאס חג קאו איצא מצוה, וואסערע מצוה? טא דאס מיינט קדושים תהיו. פארוואס הייסט עס קדושים תהיו, זאגט אור החיים הקדוש די וואך. און זאגט ווייל א מענטש מיינט, א קדוש, אויף וועמען קען מען שרייבן א קדוש? אויף א רבי פון נײַן און נײַנציק יאר, אויף מיר קען מען זאגן קדוש? איך? טא דאס דבר אל כל עדת בני ישראל, יעדער איינער, ער בורח מן העבירה, קדוש יאמר לו.

הפלא ופלא לא יהב לו, ער האט נאר געווען בורח מן העבירה בדרכו ולא חיוב פונקט די ערשטע צוויי, רבי שלום קעזוויל, פונקט די ערשטע צוויי. הרבנים דזירא קדושים ט. פרעגט רבי ניסים גאון, מורא'דיגע זאגן, קען ער גארנישט איבערזאגן אונז האבן נישט קיין השגות, וואס הייסט עס א תנא, מ'קען נישט האבן קיין השגות, הייליגע תנאים נאר מיט א ירא שמים, זאגט דא חזרה, ס'איז דא אין די גמרא איז דא מר עקביא. און ר' מקרה, רש י זאגט אין סוף זה בורא אז מ'גייט אריינקוקן אין רש י אליין, ער האט געשריבן א שווערע נסיון, מעריקווע, גאנצע מעשה רש י ברענגט גאר א שווערע נסיון, עס איז געווען פאלשע אין כבש יצרו ופרט ושלם, און דעמאלטס זייט דעמאלטס זאגט רש י היה נר דולק על ראשו מן השמים, ווען ער איז ארויס אין די גאס איז געווען א נר דולק על ראשו.

רבי ניסים גאון ברענגט מעשה א לשון רבי ניסים גאון מורה נראות מעשה באדם אויב איש פאל אנשים ער האט עובר געווען על גריעות שבעבירות גריעות שבעבירות ונתן שמו

רבי עקיבא האט אים געפרעגט, זאג נאר, איך זע עפעס אויף דיין קאפ, וואס טוט זיך דא מיט דיר? האט ער אים געזאגט, ווער ביסטו? זאגט ער, יא, איך בין דער בעל עבירה, איך האב בורח געווען גריעות שבעבירות, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, אבער יעצט בין איך, איך בין געשטאנען על פתחה של העבירה, און איך האב מיט אלע כוחות דאס אפגעהאלטן. האט רבי עקיבא אים געזאגט, זאלסטו וויסן, דאס איז דער נר דולק על ראשו, זאלסטו וויסן אז דאס איז, ס'ברענט אויף דיר א משכחו הבורא, דו האסט דארטן בעילה נרו על ראשו כשמש בצהרי היום, זאגט אים רבי עקיבא דאס איז אויף די וועלט אויף יענע וועלט על אחת כמה וכמה דאס גלות איז קדוש. שב בני פאלג מיר זעץ זיך אוועק לערנען. ער האט זיך אוועק געזעצט מיט אים לערנען זאגט דער מדרש זאגט רבי ניסים גאון וישב לפני רבי עקיבא ויפתח הפותח ואין סוגר את דלתות לבבו בתורה ואילו ימים מעוטים גדל האיש נתן עד כי גדל במאוד מאוד בתורה ונשא עצמו תנא קדוש והי' הי' רבי נתן ציצית היודע לנשמתו דברי רבנן. דאס איז געווען א ריקוד. פארשטייסט די טוט זיך פחד.

אבער כל הדת קדושים תהי', קדושים תהי' איז יעדער איד. בקיצור, איך זאג די אבן הנזר אלץ יונגע הרב לוי, די אבן הנזר זאגט פארוואס די אייבערשטער באשאפן אזא חיה שוא, איז ווייל ווען א מענטש איז עוסק נאר אין תורה איז נישטא ביי אים דער פורש מן העבירה, דער קדושים תהי' קען נישט זיין ביי אים, דער בורח מן העבירה, דער כופר יצר איז נישטא ביי אים. מיט אזא מורא'דיגע ווארט איז רבי שמעון איז ארויס פון מערה, איז ווי זיין רבי האט געזאגט מניחין חיי עולם עוסקין בחיה שוא, כל מוקשן נאסן עיניים מיד נשרף. וואס איז ארויס געגאנגען א בת קול? איר געדענקט? וואס איז דא יצא בת קול? וואס זאגט די גמרא? להחריב להחריב עולמי בושם חזרי למעשך אסכם. דא דארף מען נזהר, דער רבונו של עולם האט געשריגן להחריב עולמי בושם איך דארף די פירוש פון העבירה, איך דארף אים דא אויסגעבן פאר חצי שעה. זאגט ער ווען האט זיך בארואיגט די מצב? ווען רבי שמעון האט געטראפן דעם זקן צוויי הדסים, ער פרעגט אים וואס איז צוויי? ווערט אים חד כנגד זכור וחד כנגד שמור, האט אים געזאגט אז זאלסט וויסן פונקט ווי ס'איז דא זכור לערנסטו מראה צוועלף יאר ווי ס'איז דא א שמור א ברעך און א עבירה, דאס איז נישט ווייניגער. פון דעם האט רבי שמעון געזאגט חזי כמה חביבים מצוות על ישראל, ס'איז דא אפילו איינער וואס עוסק בחיי שעה גיב א קוק ווען מ'קען ווערן געהויבן, אפילו עוסק בחיי גיב א קוק אף לא יפעל לי עוולה פינגער בדרכיו הלכי. ווען ער כאפט נישט.